Тӗрлӗ апат-ҫимӗҫрен тулӑх сӗтел, алӑпа хатӗрленӗ хӳхӗм япаласен куравӗ – чӑваш юрри-ташши. Тюмень облаҫӗнче чӑваш культура кунӗсем иртрӗҫ. Ялана кӗнӗ йӗркепе ҫак уява кӗрхи ӗҫсем вӗҫленсен пуҫтарӑнаҫҫӗ. Ку хутӗнче Тюмене Пушкӑрт, Тутар Республикисенче, Чӗмпӗр облаҫӗнче тата Чӑваш Енри Красноармейски районӗнче пурӑнакансем пуҫтарӑнчӗҫ. Уяв тӑватӑ куна пычӗ. Ӑна пӗтӗмлетме мӗнпур чӑваш Тюмень хулинчи строитель культура керменне пухӑнчӗ.
Тюмень облаҫӗнчи чӑвашсем хӑйсен тӑван чӗлхипе йӑли-йӗркине сума сӑвакансем тӑван ассоциацине пӗрлешнӗ. Вӗсем пӗрле пуҫтарӑнса тӗрлӗ ӗҫ-пуҫ ирттереҫҫӗ, хаҫат кӑларса тӑраҫҫӗ, Чӑваш Республикипе тачӑ ҫыхӑну тытаҫҫӗ. Тӑватӑ куна пынӑ уявра тӗрлӗ тӑрӑхран ҫитнӗ чӑвашсем хӑйсен пултарулӑхӗпе тӗплӗн паллаштарчӗҫ. Курма пынисем хӳхӗм ал ӗҫӗсемпе тӗлӗнсе паллашрӗҫ, чӑваш апат-ҫимӗҫне хуплупа тӗрлӗ кукӑль ҫӑмаха тутанса пӑхрӗҫ. Кашни кунах тӗрлӗ ҫӗрте чӑваш юрри-кӗви янӑрарӗ. Тӗрлӗ ҫӗртен пынӑ пултарулӑх ушкӑнӗсем хӑйсем тӑрӑхӗнчи хайлавсемпе паллаштарчӗҫ. Юрпӗрчи ҫӗрпетне ахуплать, улшӑнать сӑнӗ-халь кӗрхен кунӑн, чунӑм саншӑн паян савӑнать. Красноармейскинчи Лина Александрова мӗн ачаран илемлӗ япаласем ӑсталать. Амӑшӗнчен илсе юлнӑ пултарулӑхне вӑл ӗмӗр тӑршшӗпех аталантарса пырать. Тюменре пурӑнакансене хӑйӗн ӗҫӗсемпе паллаштарнӑ май ӑсталӑхӗн вӑрттӑнлӑхӗсене уҫса пама та ӳркенмерӗ. Крючокпа ҫыхма юрататӑп, яка тӗрӗ тӗрлеме юрататӑп, хрестле тӗрӗсене тӗрлеме питӗ юрататӑп. Ахалланнӑ чухне яланах эп ҫакӑн пек ӗҫрен килеп ҫак ӗҫсемпе интересленсе ӗҫлесе ларатӑп. Ҫак ӗҫсене ӗнтӗ эпӗ Ҫак тюмень тӑрӑхӗнчи чӑвашсене илсе килсе кӑтартас терӗм. Паянхи кунта ытларах халӑх нумай пулни пирки питӗ нумай интересленчӗҫ. Кӑна мӗнле тунӑ, кӑна мӗнле ҫыхнӑ, кӑна мӗнле тӗрленӗ тесе питӗ паян интересленчӗҫ. Вӗсем интересленнипеле мана чунӑм савӑнчӗ. Вӗсемпе питӗ хама лайӑх туятӑп. Красноармейски районӗпе Тюмень облаҫӗнчи Анат Тавда районӗ малашне те мӗнпур енӗпе тачӑ ҫыхӑнса ӗҫлесе пырӗҫ. Ҫакна районсен ертӳҫисем ятарлӑ килӗшӗве алӑ пусса ҫирӗплетрӗҫ. Красноармейски район пуҫлӑхӗ Владимир Григорьев Тюменьри ентешсене район ялавне те парнелерӗ. Чӑваш диаспорин чи хастар ҫыннисене тав ҫырӑвӗсемпе тата Хисеп грамотисемпе чысларӗҫ. Чӑваш Ен кӑлармалли Надежда Александрова, Александр Алимасов.